Hat gemengt déi hätten eng aner Faarw. Mir hunn d'Kachsendung hei verschassen zesumme, mir hunn en ganz schlechten, ja kann ee sou soen, een Rezept gemeet awer kucken haut dann dat ganzt ja rëm gutt ze maachen ne. Dat heescht mer sinn do eraus aus der Quest och elo geflu well mer feelgeschlagen hunn. Mir hunn en Dod Rehald wéinstens entwéckelt an ech erlabe mei elo nach eppes hir Rehorn fir do fänken ze benennt, dat wéinst während de Kämpf kéinten erop levelen an e Rehorn kéint eis och ze gutt kommen am Sënn vun jo dat mer einfach eppes géint Buedem also de Géigner ass jo Feier de Mett an mat Buedem a Gesteng kéinte mer eis do Awer vläit eppes gutt dorun. Ech kucken einfach lo nach Rihorn séier ze fannen. Déi well natierlech scheinbar ech si iwwerall Lili Belldran och net schlecht. Kéint natierlech och dofir goen. Ech mengen mir maachen dat och einfach well deen ass eng eng eng 3 Stufen. äh, Entwécklung. Dat maache mer dann haut am Stream. Also ech erklären da eng Kéier, ech fänke mat Pokémon un, Iech hei on Stream an och on Youtube an duerno äh, pausen ech d'Opnam. Ech maache sou wäit bis mer bei der Challenge sinn. Dat gëtt ebe rausgeschnitt. Äh, dat huet Der schonn op Youtube gesinn an da kucke mir eben eng Kachtalente eng Kéier dann äh, ze. ze updaten, soe mer esou. Ech hunn ze wéineg Kach mat Mär Mamm a Gär gekuckt, ech ginn zou. War och laang net vill Episoden herno erauskomm, am Endeffekt ass da e bëssen eng Notiz fir mech, dat mer do einfach mussen e bëssen Nachhuelebedarf hunn. Esou, elo kucke mer mol hei erëm iergendswéis do eropzekommen. Ech mengen et war jo hei. Do ass d'Quest, voilà. Da gi mir soen, ech starten se elo an mir gesinn eis dann herno wann d'Rezepter gemeet sinn. Bis gläich. Sou no engem klenge Cut si mer da scho rëm zréck, well ech hu festgestallt, mir hunn eis Zutaten nach all. Dat heescht, esou sozial ass dat Spill. Ech hat wierklech, ech war dovunner ausgaangen, datt mer all eis Zutaten verbockt hätten. Mee wat mir ebe gefeelt huet, war Jalapeno, dat mer der zwee Stéck. Da wat du eng nach vergiess hat nach brénger einfach lo eis Gléck nach eng Kéier. An ah, ja dann herzlich willkommen zu enger neier Folg am Joer 2024 Kachpot Mär maach mer gär. Also läch ginn mat dir verschoss gehabt. Ech hoffen einfach lo fir de gute Sujet vun deemools e bëssen äh, houfreg ze maachen, dat mer dat lo vläicht hikréien, andeems ech seng al Videoen eng Kéier agekuckt hunn a geloosst hunn. Maache mer dat besser. An dat do misst alles sinn, wat mer... Voilà, de Pixel mort, woubäi ech net weess, wou ech dee Pixel hier hunn. An da muss mir dat bëssen... Äh, voilà, dat ass dann d'Zooss. Esou klappt dat hautzedaags. An dann huele mer de Chorizo mol. A mir nehmen 10 Minutten Zäit hei, fir äh, alles drop ze leeën. Ech kann dei leider net dréinen. Mir probéieren einfach eis Gléck, ob et lo besser geet. Also léiwe Secher, wanns de jee eng Kéier meng Videoe solls nokucken hei um T-Lëtzebuerg Channel, definitiv erem gëtt Zäit fir e Comeback. An ech hoffen et klappt dës Kéier, well esou wéi ech de Video verstan hunn, Ass just einfach alles drop klaken. Oh, die fällt schon mal auf. also ja, so gesagt, das habe ich äh, bei McDonalds geschafft. Äh, so gesagt. Brot platzieren. An dann nach e Piekser drop. An den ass drop. Da kuck mal lo mol op dës ke geklappt huet, deems de lescht kënne geklappt huet. Perfekt Presentatioun. An äh, ja. Gëtt dann hoffentlech gutt ugeholl. D'Jalapeñoen, nee déi fale bal erof do, d'Courgette soen ech ëmmer lëtzebuergesch, déi kënne elo eng Kéier plus kréien. Ech si mol gespaant ob et elo besser geet. Voilà, mir hunn en net enttäuscht. Dat heescht, et huet eis wierklech just eng Gurch an d'Lächer gefeelt a mir sinn dann dräi Stärekach mëttlerweil ginn an haten dann déi Challenge, déi mer gëschter verhonzt haten, gepackt. Ech maache mer einfach Screenshot fir a meng Carrière anzebauen. Ech hunn e Spezial, e Spezial Sandwich um Youtube Channel ikrut, wat mensch soss nach keen ikrut hei bis elo. An d'Grafik ass en Bot. Sou, dann gëtt nach e bëssen Action hei. Jo, dat ass dann och e klengen Easter Egg, deen agebaut gëtt, well d'Brout gefeelt huet. An jo, ech hunn eben och e Video elo gekuckt gehat, deen 3 Minutte gedauert huet, fir dat do eng Kéier ze checken. An. Et war net vill wat gefeelt huet a mir hunn dat do da lo ofgeschloss. Ah, ech brauch emol e Screenshot dofir fir d'Sammlung an dann ass et Zäit fir e Kampfgleich hei. Voilà, mir ginn erëm zréck an da gëtt elo de Fight gemeet an da kucke mer mol wéi laang dat Ganzt sech elo hei an d'Längt zitt. Voilà, esou geet sinn d'Areenen hautdesdaags aus am neien DLC. Mir maachen dann elo en Top 4 Kampf, wou ech awer éierlech mat iech sinn. Jo, ech si prett an ech sinn awer éierlech mat iech, ech hunn dat 4 besser fonnt. Lo gëtt mir och hei scho bal schaarf am Hals, hepla. Den innere Herd kënnt dann mat der Stechflam an dann jo eng eng Arena am Joer 2023 op Pokémon aus Bléck. Ech weess et nach net. Ech hoffen mol einfach dat de Kampf lo interessant gëtt, well dee gëtt och interessant am Sënn vun et misst en Two vs Two Kampf sinn. Ech hunn lo e bëssen dat do einfach geskippt. Also an deem Sënn, hien ass de Mett vun Top 4 hei an dem Savannenareal an hien huet meng Feier-Pokémon. seng Feier performance soen an ech si mol gespaant. Hie wëll gewannen, ass op Joerschennerdesch ofservéiert ginn an ech stelle mech hoffentlech net drop an, dat mer eng mat der Kachplack kréien an en ass wierklech sou hefteg, dat e säi Pokéball mat der mat der Pan hin an hier geheit, wéi e panesch souzesoen. Dat ass säis Pokéball ginn, also e Rotom an e Fiaro dann als Géigner géint een Hamtaro an jo en Delfin.

Äh, hien, hien realiséiert och, dat net sou einfach gëtt. An hie spillt och sou competitive, dat en e Fokusgurt huet. Fokusgurt ass eben eng äh, en Item, dat Pokémon kann äh, ee KP iwwerliewen. An äh, jo, dat ass dann lo hei en brennenden Delfin, deen awer lo nach eng Roll wende mécht an dann fortkënnt. Dat ass séier effektiv, mee mir kënnen eben lo sou doduerch. eis Raum tauschen. Dann huelen ech äh, ja, och dat nächst Pokémon eraus. Dat wier dann, äh, ja, dat ass lo mäi Problem. De Gran Fogito, äh, Fogito an de Gio si bëssen hei out of äh, context de Match. Äh, Erik, den ass 1v1 ass deen. Do hu mer e bëssen eng aner Regel gemaach, fir e bësse méi casual ze halen. Well dat ass eent fir eent, wou mer da gesinn hunn, um halwer fënnef. Also back to topic, hei Gran Fogito a Gio, Géint d'Feier net sou ideal, da ginn ech direkt op de Minecraft. Ähm, erklär, kuerz Erklärung fir, fir Youtube, wann de Video méi spéit erauskënnt, dass eben haut, wou ech dat hei elo ophuelen, hunn ech och herno e Match organiséiert am, am Turnéier fir 17 Joer TL. An jo, dat gesi mer och dann nach herno. Ähm. Ja, mir maachen dat do elo emol. A mir maachen och d'Hökels als Hydroturm, quitt dat ech mech do, ja, ech hu mech do selwer an de Knéi elo geschoss, well hie ka ruer och. Dacks elo competitive-méisseg ass et gutt, d'Spill muss ech wierklech hinne loossen, dat hu se gutt gemeet. Paralyséieren en plus, also et ass schonn, yes, do ass der Zeen zu mir op Pokémon-Turnéier, Erik. Also et ass schonn, wann ee wëll VGC ufänken, ass dat Ganzt interessant.

Op de Chiaro fir sécher ze goen, wann dee elo erëm giff eng Genesung maachen, voilà, da brauch en dann dës awer net, dann hätt en do mol déi zwee éischt Pokémon ofgeschafft. Den DLC ass wierklech, soll och ee vun de schwéierste sinn, an aktuell, wéi ech hei am éischten Top 4 Match gesinn, definitiv eng Challenge, dat mech ebe freet. E brennende kleng Hamster ass e brennenden eben hei. An elo kënnt nach de Camerupt, dat ass och ëmmer Typ Feier, mengen ech op Buedem, wann ech mech net ieren. Oder ass et just Feier an et ass seng Mega-Entwécklung, déi op Kabuedem geet? An dunn hu mer nach een aus der Kanto, een Oh wei. Mir ginn elo Schaufler, also en ass net Typ Buedem, dat huet sech dann dann erleedegt. A mam Kokowei ginn ech da Richtung Pökelsalz, woubäi e Kokowei an engem Feierteam, ech mech wierklech grad froe wat deen hei ze sichen huet. Hie luet op. Dass mer nei dat Solarstral direkt geet, huet dee lo do eng Ability gehat, dat do konns de direkt asetze. Ech weess et grad net. Mee dat ass elo de Moment wou mer dann kënnen. Bäischt gi Samuel emol fir d'éischt nach de Grand vu Gitter aus, well de Kokowai kann eng Planzenattack an déi ass net gutt fir den Delphin, dee mer am Team hunn. Dat heescht, mir ginn e bëssen hei nach krabbelen. An hie kritt elo Schaufler of, wat net vill Damage mécht. Ok, hie ass richteg. Et gëtt spannend, ob mir dat hei iwwerhaapt elo packen am Phase 2. Hien huet nach eng Terra-Kristalliséierung. Also ech kann et eis net schweessen, mee dat ass gutt, dat ass och gutt fir de Youtube Chart, dat ass eng besser Geschicht. Wisou kann hien direkt zur Laascht relativéieren? Dat verstinn ech grad wierklech net. Mee dann ass mäin Hamster och kleng, kuerz a kleng elo ginn. Also et ass, do gëtt interessant nach haut. Nice Team ass am gaang ofzekraatzen an dat ass och z' reich Äerd. Also mir kréie vill Abilities haut ze liesen an ze erkennen hei. Wann mir awer de Jeu eraus geet dat fält mat mam Feier mam Feier net sou effektiv herno ass.

Duerfir setzt mer, ech hat ëmmer an Erënnerung, oh Gott, ech ginn hei komplett grad zur Sau gemeet, ech hat wierklech an Erënnerung, dat mer do esou, jo, soss ëmmer zwou Attacke konnten ofwaarden, mee esou hefteg si se agestallt. Probéiere mer elo nach eng Kéier de Pokowei, dat mécht einfach keen Damage, Hilfe. Kuck mol, elo eng kleng Krabbelattack. Voilà, kuck, elo war jo wéinstens fort. A mir mussen elo wierklech kucke fir dat mer dat do packen. An ech denke Belebere kann ech och aktivéieren. Voilà, Hitzwelle, esou datt och géint déi zwee effektiv. Also Dir mierkt, Typ Feier ass e bësse meng Schwächt nach am Team, wou ech net wierklech eppes als Äntwert hunn. Mee elo kënnt dann Delphin. Scho vun de Retter vum Match mat sengem Häerz op der Broscht, a lo kënnt nach de Magbrand dobäi. An de Superwechsel ass eben aktiv, dat ass wou ech eben domat e bësse spillen. A mir hunn eben nach 3 Pokémon, neen ëmgedréint just zwee, also ech fäerte ganz, dat dat mer herno wierklech eng Situatioun hunn. Mir maachen emol de Magbrand direkt hops an Diebeskuss. Eng Mahlzeit Trümmer ab den Kamm eruppt. Bessen Damage erem gemeet. Ok heen heen geet souguer nach eng äh, eppes hir drunner iessen a kritt dofir manner Damage. Déi reduzéiert de Schued. Also et ass scho wierklech gutt competitive opgebaut. An ech hu wierklech hei de Struggle is real. De Struggle ass hék schwéier, also ech weess net, ob dat ob déi Taktik opgeet fir do äh, okay, ass jetzt net effektiv, mir verbrennen och. Also den Elfin kritt mol definitiv schon eng top Genesung. An eise Knacktier an den ass och dann äh,

Fir eise Mindcraft eraus, well dee brauch ech elo definitiv. Sou, dat mer e bësse rakommen ass. Et ass schonn en Ze gutt Zeeche fir d'Spill, dat ech wierklech hei muss op een, jo op een, op d'Items muss mol erausgoen. Hei, hien ass och ëmsonn hei. Ah dir mierkt, knapp si meng Attacke gemeetzt, schonn hunn ech rëms de Problem dat et wierklech jo schwéier gëtt. Sou mir probéieren elo dat hei mat Äerdkräfte dat wat et elo och läit. Voilà mir kréien se da elo dësen Zuch hin. Dat heescht hei wierklech wichteg dat mer eis eng Kéier e bësse opgeheelt hunn.

An do kënnt nach e Logo an de Kapp. Ok, also et ass net grad ohne wat hei grad ofgeet. Ech probéiere lo mam Äerdbiewe Kit, dat de Knackleon wahrscheinlech domadder Damage wäert friessen. Ech ginn dei op de Logo domat. An voilà, d'Häre kriss de se awer kënnen och nach teechen. Mir hunn eben elo nach d'Chance, dat mer eis Waasser-Pokémon nach net dran hunn, dat et elo, dat mer ecke kënnen nokucken. An d'ass et mol erëm gutt ze gesinn, dat se wéinst mat d'Häre kriss de Serum hei schaffen. An ech tippen drop, dat de Lugauge och Typ Feier da kritt, jo. Alles anescht hätt mech elo béis iwwerrascht gehat. Ee Logo mat engem Käerzeständer um Kapp ass och mol eppes Neies, Interessantes ze gesinn. Alle kann en Kannertapp scheiße. Dat gett richteg witzeg elo. Net fir mech mee also fir iech jo, fir mech net. Wees grad wierklech net op ech dat do packe gell. Geet dem jetzt dem seng Initiative och nach op. Uff. Ich probiere einfach lo de Cover op mat enger Akrobatik wäsch ze kréien. Voilà, dann hu mer dat elo mol wéinstens ausgeklaart. Elo ginn ech dann beim Top-Beleber äh, ja, op ween, ne? Dats Chris Roum engem Team. Äh, Beutel. Top-Beleber. An ech misst. Hei bass de mat Kamm bass de direkt Tops. Ech ginn op den den Hamster. An hie geet lo dop wahrscheinlech ne jo. Also do gëtt nach witzeg he. An hie kritt lo rëm wahrscheinlech duerch Temposchub bäi. Holo dat do gëtt wierklech Auer. Dat do lo duergeet.

Also ech hätte ganz mal kënne geschwë nach eng Kéier untrieden, ne? Dat ech do wierklech meng Knackleeër muss eraushuelen a bësse mat de Planzen och muss d'Team bëssen anescht man. Mee et ass gutt, datt mer dat wierklech do hei hunn. An och mat him hätt ech elo kënnen do no méi eng dreckeg Komma maachen, mat deem, mat där zweifelhafer Spezialkricht. Sinn ech emol gespaant, wat elo nach kënnt. Okay, Touch das fort. Ich hoffe, mein Gott hat nicht genug Damage dafür, dass ich ein bisschen was kriege. Voilà, One-Hit, merci, Spiel. Uff. Boah, das war wirklich äh, Pressure. Fand ich aber gut, dass wir da im High Myrtle Channel an äh, guten Training haben für den Match, dass das One-D-One haben was. Mee emmer en Tick krut. Mat engem Pokémon mat mat 3, 4 Beleeberen hunn ech misse spillen, also et war schwéier. Voilà, hien muss dann seng Pan huelen als Schutzschild fir sech vum Kräischen net hei um Channel ze presentéieren, a mir hunn et gepackt. A mir kréien nach eng Entwécklung hei am Knacklöwen ze erliewen. An jo, mäi Fazit, fir d'éischt Top 4 wierklech hefteg. Typ Feier ass meng grouss Schwächt am Team, dat hutt Dir jo wierklech elo do gesinn. Dat gëtt net all ze schéin fir herno am Match vun enger gudder Stënnchen. An jo, dat hat mer dann ofgeschloss hei, déi Entwécklung bei Odem. Wéi gesot, hie gëtt och fir de Pokédex just geholl. Kucken. Ah, ich hol Geo Fisora so eng interessant Attack, mee ich werd dat Pokémon auch nie benutzen. Dafür. Da ginn ech mir léiwer eng Drache-Pokémon, äh, Drachenattack herno, wann ich awer eng Keer bräuch. Mee jo, dat war dann de Kampf hei. Mir kucke lo, wat nach geschitt. D'Stichflamme ass nach méi al gebrannt. Also mir den Hamster huet eis gerett. Äh, Das alles so simpel. Gewënnt een oder verléiert een d'Karte, d'Karte ee scharf oder d'Karte ee net scharf. Ganz einfach. Äh, dass am Liga eng Géier seng Spannung an der Luucht, dat frustréiert hien. Wéi kann erëm Spaass hunn? Also jo, et ass e bësse mat Hell kann ee vergläichen. Heizou gëtt ze vill getryhard an och am generell am Gaming hei am Land. Mä wéi kréie mer dat geléist? Do gëtt et keng Léisung dofir, fäerdeg ganz. Voilà, mir hunn dann hei awer de Match vun de Top 4 besiegt. An ech géif och soe fir eise Youtube-Projet ass elo dëse Part. Dann quasi op den Enn, ech kucken wat elo eben nach geschitt, mir wäerten elo nach e bëssen hei torkelmen, ech kréien nach eng Kampfzutat hei, d'Frustflamme déi mer och gesinn, déi wierklech frustrant eis Damage gemeet huet, kréie mer dann doduerch och erëm an wann se esouguer eng Attack feelgeschloen huet, da verduebelt sech den Damage, also dat ass scho fir e Feierpokémon wierklech interessant. Jo Magbrand, bleift en hei, kréien ech en? Äh, nee, wahrscheinlech net. Ah ne, heen huet dann agesinn, dat verloer, de geet wahrscheinlech bëssen an sech ofkillen. An ech giff och soen, äh, mat deem Part hei äh, loossen ech iech och dann am äh, Youtube Channel, wéi gesot, ah, et geet nach virun, de Levi kënnt och nach. E gudden Ufank. Ok, also ech hun ech scho schwéier fonnt. Jo, dat konnt ech och zesumme rechnen, datt mer nach 3 ze schloen hunn. Mee jo, dann leefe ech enke kuerz hei begéint. Ech hoffen, datt d'Kamera eis elo net nach scho ëmorieft an datt ech de Part kann endlech ofschléissen. Voilà, Pocket ass aktualiséiert ginn an mat der komescher Arena loossen ech iech wéi gesot merci nokucken an 3 Deeg geet da virun. Bis dann an ciao ciao.